Merci och dem Här Kartheiser. An d'Wuert huet direkt den David Wagner. Merci, Här President. Wou ech déi heite Ried virbereet hunn, hunn ech missen un Island denken. Dir wäert Iech erëm froen, Wat ass mat deem erëm hei lass? Mee firwat un Island geduecht? Zur Zäit kuckt jiddereen hei zu Lëtzebuerg op Island, op déi Futtballsekipp, well déi Dat klengt Land, wat 200.000 manner Awunner huet wéi Lëtzebuerg, et fäerdeg bréngt sech ze behaapte géint déi Grouss. Et ass e Land, wat sech duerchsetzt a ville Beräicher. An der Politik ass et e Land, wat sech, wat kämpft, wat Ministeren aus der Regierung jeet, wa se an de Panama Papers opdauchen, wat Banquieren an de Prisong stécht, wa se falsch Saache mécht. An et ass och e Land, wat eng grouss Kultur huet, wat sech behaapt weltwäit an der Literatur, an der Musek. An et ass e Land, wat am Joer 1911 schonn seng éischt Uni hat. Et ass e Land, wat e ganz gudde Ruff huet, brauch kee Nation Branding. D'Islänner, déi schafen Tatsaachen, dat ass manner deier an et ass efficace. Mir hunn iwwert ee Joerhonnert, also mir hunn ee Joerhonnert gebraucht, ee Joerhonnert méi quasi gebraucht, fir eng richteg Uni ze kréien. De Prozess ass wahrscheinlech en plus nach net ganz ofgeschloss. Ech mengen net, datt eis Héichschoulpolitik onbedéngt eppes ass, woumadder mir kënnen eis an d'Ausland bretzen, a souguer do, wou mir eis et leeschte kënnen, dofir ze suergen, datt d'Studéiere fir jiddereen abordabel misst sinn, zemools fir déi manner gutt situéiert, do weise mer wéineg Gréisst. Mir si souguer éischter klenglech. Ech brauch nëmmen drun ze erënnere wéi eng. viregt d'Regierung natierlech d'Hëllefen un de Critère de résidence gebonnen hat an de facto d'Kanner vun de Grenzgänger, déi och cotiséieren, also zum Räichtum vum Land bäidroen, ausgeschloss hat. Dobäi hu mir Lëtzebuerg jo och iwwer Joerzéngten vun den auslänneschen Unis-Infrastrukturen awer grandement profitéiert. Dat gouf selbstverständlech natierlech virun der EU-Geriichtsbarkeet verworf, wat z'erwaarden ass. Mir glänzen awer nach ëmmer net, well och wann d'Frontaliers-Kanner net méi ausgeschloss sinn vun den Hëllefen, kréien se déi réischt, wann d'Elteren an enger Referenzperiod vu siwe Joer, fënnef Joer hei geschafft hunn. Déi Klausel vu fënnef Joer. dee jo och ugefecht gëtt, staamt vum Gesetz vun 2013, wat natierlech e bësse verbessert gouf 2014, andeems déi siwe Joer Referenzklausel komm ass. Mee ech géif och mengen, datt souguer dat deemno wéi wäert deemnächst oder kéint virun enger EU-Gerichtsbarkeet net standhalen. Mee on verra bien. Här President, dëse Projet de loi gesäit zwou richteg Verbesserunge vir an eisen Aen e speziellen Traitement fir Studenten mat Handicap, déi zwee Joer laang méi laang Urecht hunn op d'Hëllefen, an natierlech och d'Indexéierung vun den Hëllefen. Et ass gutt, datt dës Regierung munchmol op d'Gewerkschafte lauschtert, dat muss een ënnersträichen, well dat geschitt ganz, ganz, ganz seelen. Wat déi aner Verbesserungen ugeet, do bleiwe mer awer e bësse méi skeptesch. Mir hunn net den Androck, datt d'Regierung verstanen huet, firwat 2014 17.000 Schüler, Studenten op Stroosse gaange sinn. An et mierkt een och weiderhin, bis elo gouf gesot, e puermol gesot hei, jo mir hunn diskutéiert mat de Studentenorganisatiounen. Ech hunn éischter den Androck, datt et cause du jour tu m'intéresses ass, well diskutéieren mat Studentenorganisatiounen, hinnen nozelauschteren an souwisou quasiment näischt ze iwwerhuelen. Do brauch ee schonn nëmmen d'Positioun awer vun der UNEL ze kucken. An ech mengen och, datt d'ACEL, och wann d'ACEL, an och déi aner Organisatiounen gewësse Reforme vun dësem Projet de loi akzeptéiert hunn, si se nach awer nach ëmmer bei hirer fundamentaler Kritik bliwwen, genau sou wéi d'Chambre des Salariés d'ailleurs och. Dat däerf een awer net vergiessen. Doduerch, Also mir hunn nach ëmmer Problemer, awer doduerch datt d'Bourse de base onverännert bleift, si mer der Meenung, datt d'Autonomie vun de Studenten, déi manner finanzkräfteg sinn, geschwächt bleift. Elo kéint d'Regierung soen, natierlech, datt déi sozial Bourse erhéicht gëtt. Dat ass à la limite och nach e Minimum. An duerno gëtt och monéiert, datt och d'Bourse de mobilité erhéicht gëtt. De Problem ass awer deen, datt d'Realitéiten Ganz anerer sinn, well, wéi dat och permanent, och vun de Studentevertriedungen zu Recht betount gëtt, sinn dat zwou Bourssen, déi sech gären u sech géigesäiteg neutraliséieren. Firwat? Mee ganz einfach, well dee Student, deen am Genoss kënnt vun der sozialer Bourse, déi gréisste Chancen huet, net am Genoss vun der Mobilitéitsbourse ze kommen, well grad déi, déi am mannste finanzkräfteg sinn, manner Méiglechkeeten hunn, fir an d'Ausland ze studéieren. Vläit, wann een eng méi déifgrënneg Analys kéint maache vun der Situatioun, vun de Studenten amplaz Sondagen ze maachen, déi een esou oder esou kann interpretéieren, déi Saachen aus. Sou selbstverständlech kéint een dat, kéint een e bësse méi dorobber agoen. An dobäi muss een awer och nach betounen, datt vläit grad ee Student, dee manner huet, Am wahrscheinlechsten och dann nach eng Schaff brauch, wa méiglech hei zu Lëtzebuerg. Da kann ee soe, ben voilà, duerch déi Schaff kann e sech finanzéieren. Just datt et awer erëm esou ass, datt deen, dee schaffe muss, déi, déi schaffe mussen, déi hu manner Chancen op Réussite par rapport zu déi, déi net brauchen ze schaffen. An do bäisst sech d'Kaz sech erëm eng Kéier de Schwanz. Wat mer awer och bedauern, dat ass, datt, déi Mobilitéitsbourse de Käschtepunkt vun de jeeweilege Stied am Ausland och net differenzéiert. Zu Metz oder zu Tréier ze studéieren, do sinn d'Käschten natierlech anerer wéi zu Paräis oder zu London. Dofir menge mir och, datt d'Bourse de mobilité éischter de Käschtepunkt vun der jeeweileger Studiestad misst a Betruecht zéien. A wat geschitt dann mat engem Grenzgänger iwwerhaapt, deen och zum Beispill zu Aude residéiert a säin eegent Land wëll studéieren, zu Montpellier? Dee kënnt dann net am Genoss vun dëser Bourse. Deen, deen awer zu Aude lieft an d'Grenz iwwerschreit, fir um Belval ze studéieren, dee kritt eng, mee net deen, deen zum Beispill vu Wäisbarmpech kënnt an deen awer e vill méi groussen Trajet muss maachen. D'Land ass zwar kleng, mee ëmmerhi hu mer och deemno wéi gréisser Trajeten. An dovunner ofgesinn hu mer jo och keng phänomenal, nach net op jiddwer Fall, Transportmëttelen. Dofir, an dat gëtt och ëmmer vun de Studente kritiséiert, et ass nach ëmmer net méiglech erauszefannen, ob Studenten, zemools déi, aus manner guddem Haus gutt ewech komme par rapport zum viregte Regime, allem Uschäin menge mer net, an dat mierkt een jo och an der Fluktuatioun, budgetär gesinn, vun deem wat ausgi gëtt. Also elo kommen 10 Millioune bäi, mee et muss een awer och soen, datt awer och vill ewechgefall ass virdrun. An nach eng lescht Saach, wat d'Autonomie vum Student, Ugeet. Wann een vun Autonomie schwätzt, schwätzt een net nëmmen vun Autonomie par rapport zu den Elteren, mee och ëm Autonomie vum Student a spéidere Salarié par rapport zu de Banken. Et kann net sinn, datt e Prêt, och mat engem staatleche Subsid op Zënsen, als eppes Normales ugesi gëtt, fir säi Studium ze finanzéieren. An den USA gëtt mat enger gewëssener Nervositéit zur Zäit och op. D'Platzen vun enger weiderer Bulle gewaart, an zwar déi vun de Studenteprêtn. Souguer de President Barack Obama huet no eegener Ausso säi Studenteprêt e puer Joer réischt komplett integral zréckbezuelt, iert en Staatschef vun der éischter Weltmuecht gouf. Mee dat ass och net nëmmen an den USA de Fall, dat ass och de Fall an Europa an och hei zu Lëtzebuerg, wou et normal ass, datt e Student seng berufflech. Lafbahn deemno wéi och mat engem mat enger zolitter Verscholdung ufänkt. An Dir wësst jo och hautzedaags, wéi et mam Jugendchômage ausgesäit, mat der Jugendprekaritéit ausgesäit, mat der Finanzéierung vun enger Wunneng ausgesäit. Ech mengen, d'Ofhängegkeet par rapport zu de Banken ass scho virprogramméiert, iert een iwwerhaapt eng stabil Aarbecht fonnt huet. An do mengen ech, do beweist och d'Regierung erëm eng Kéier Hiren Archaismus, well dat muss een all Kéiers erëm soen, mir sinn net méi an den Achter oder Noncher Joren, wou d'Situatioun vläicht och vu gewësse Regierungsmemberen oder Koalitiounsmemberen nach e bësse méi glänzend war. D'Situatioun ass hautzedaags vun der Jugend aneschters. Si ass vläicht net esou katastrophal wéi an eisen Nopeschlänner, mee ça ne tardera pas de venir, wa mer esou weiderfueren. An d'Situatioun ass um Aarbechtsmarché wierklech ganz schwéier fir déi Leit an ech mengen net, datt et eng gutt Idee ass, fir hinne schonn iwwerhaapt e Prêt drop ze brummen. Här President, duerch deen heite Projet de loi kënnt et zu liichte Verbesserungen. Dofir wäerte mir och net dergéint stëmmen. Mee de Prinzip bleift dee falschen. Ech kann drun erënneren, datt mäi Virgänger, de Justin Turpel, och immens vill Amendementer gemaach hat, déi grandement ignoréiert goufen. A mir wëllen awer de Prinzip net cautionnéieren. Dofir kënnen mer och dee Projet de loi net unhuelen. Deementspriechend wäerte mer eis enthalen. Ech soen Iech Merci. Merci och dem Här Wagner.